Сәлам дуслар! Яңа 2020 елы белән котлыйм сезне. Бу ел үзләренең җиңүләре, уңыш һәм муллык белән генә тарихка кереп калсын иде. Менә шушындый изге теләкләрдән без үзебезнең 2020 елда тәүге чыгарылышыбызны башлап җибәрәбез. Белгәнегезчә, 2020 нче ел Көнчыгыш календаренда Күсе елы булып санала. Ягъни бу елны финанслар белән проблемалар булмаска тиеш. Шулай ук, Күсе, мәхәббәт һәм зирәклек символы булып тора. Менә шундый бөтен яктан килгән елны матур һәм күңелле итеп каршыларга кирәк, шулай бит? Яңа ел бәйрәмнәре артта калды. Кышкы рәхәт каникуллардан соң да инде ике атна укырга өлгердек. Гыйнвар ахыры җиткәнгә бу бәйрәм турында сөйләп утыру урынсыз да кебек. Әмма. Әмма беренчедән гимназиядә Яңа елны каршылау бик матур үтте, икенчедән, көнчыгыш календаре буенча Яңа ел әле егерме бишенче гыйнварда гына килеп җитә. Ә төрки халыкларда исә, гомумән, Яңа ел фәкать яз көне, егерме беренче, егерме икенче мартта.

Белән бергәләп кыз-малайлар җырлады да, биеде дә, уйнады да, күңелле бәйгеләрдә көч алышты. Югары сыйныфлар инде үзләрен зурларча тотты. Һәр сыйныф табын әзерләгән, бәйрәм тамашасын шуннан торып күзәттеләр. Мул табын артында, сыйланып та, сәхнәдән яңгыраган шаярулардан елмаеп, көлеп тә, һөнәри осталыкларын күрсәтеп тә бәйрәм итү бик күңелле икән.

Менә шулай күңелле каршыладык Яңа елны. Болар белән генә беткәндер дип ялгыша күрмәгез. Интернат ягында яшәүче укучылар белән искечә Яңа елны да үткәрдек әле. Шулай ук табыннар артында, шулай ук җыр-бию һәм күңелле бәйгеләр белән. Яңа елны ничек каршыласаң, алдагы елың шулай үтәр, диләр. Ике мең дә егерменче ел күңелле дә, матур да, уңышлы да ел булсын! Барыбыз өчен дә. Унбишенче гыйнвар көне исән булган булса, Актанышның гына түгел, бар татар халкының горурлыгы, Сарыр сандугачы, Альфия Авзаловага 87 яшь тулган булыр иде. Аның исемен мәңгеләштерү максатында гимназиябездә Әлфия Авзалованың музее ачылды. Алдагы сюжетыбыз шуның турында. 2019 нчы елның иң истәлекле вакыйгасы буларак, гимназиябезнең интернат өлешендә легендар җырчыбыз Әлфия апа Авзаловага багышланган

Бу музейга кергән һәр кеше Әлфия апа Авзаловна сәхнә күлмәкләрен күрә, иҗатына кагылышлы экспонатлар белән таныша ала. Гомумән, һәр почмагыннан мәшһүр җырчы моңы агылган бу музей сихри дөньяны хәтерләтә. Күптән түгел гимназиябез укучыларына да музей белән танышу чарасы оештырылды. Әлфия апаның моң дөньясына ясаган беренче адымнарыннан башлап, танылган шәхес булганчыга кадәрге тормышы белән таныштык. Иҗади биеклеккә нинди сикәлтәле юллар аша килүе турында мәгълүматлар алдык. Музей интерактив җайламалар белән тулыландырылган. Без хәр стендта Әлфия апа Авзалова төшерелгән видеоязмалар карап үтә алабыз. Шулай ук укучыларыбыз һәм килгән кунакларыбыз Әлфия апа Авзаловага кушылып караоке җырлый алалар.
Унбишенче гыйнвар Әлфия апа Авзалованың туган көне. Истәлекле дата уңаеннан, музейга Актанышның Гәрәбә ветераннар клубы өлкәннәре килде. Алар караокега кушылып, рәхәтләнеп Әлфия апа репертуарындагы җырларны башкардылар. Музей белән бик кызыксынып таныштылар, җырчы турындагы истәлекләрне барладылар. Музей ишекләре сезнең өчен һәрвакыт ачык. Кереп, моңлы сандугачыбыз белән танышыгыз, шулай ук башка бөек шәхесләрне дә онытмагыз. Кеше күңеле белән гомере буе бала булып кала, диләр. Олы кеше инде курчак белән уйнап утырмас. Ләкин гади чүпрәк-чапраклардан курчак ясау безне шул рәхәт вакытка кайтара. Бу һөнәргә безне Гүзәл Фәрит кызы Хөснетдинова өйрәтә.

Гүзәл Фәрит кызы сәләтле балалар өчен гуманитар гимназиягә 2017 елда, өч ел элек килгән. Ул безгә рәсем сәнгатен, без бөтенләй белмәгән яктан ачыклап, яңа үзенчәлекле алымнарны өйрәтте. Моңарчы исебез дә китмәгән бу дәрес безнең өчен могҗиза тудыру дәресенә әверелде. Аның кул эшләре бүлмәсе беркайчан да буш тормый. Монда йә зурлар, йә кечкенәләр кереп, шау-гөр килә. Гүзәл апа кемгәдер буяу төсләрен сайларга булыша, кемгәдер тегү, чигү серләрен өйрәтә. Менә бу стендтагы барлык күз ян алырлык эшләр, Гүзәл апаның осталыгы һәм фантазиясенә, укучыларның тырышлыгы кушып ясалган сәнгать әсәрләре дип әйтерлек эшләр. Курчак ясау проектыбыз да бар бездә. Гүзәл апа, үзенең дә, безнең дә эшләрне алып, Казанда Экспо күргәзмәсендә үткән Җәлил фестта катнашып, курчаклар ясау буенча мастер-класс та күрсәтеп кайтты. Бу курчакларны сатып алырга теләүчеләр дә бар. Гүзәл Фәридовнаның хезмәттәге уңышларын шушы Рәхмәт хаты, Мактау грамоталарында да ачык чагыла. Һәр эшем булсын дип, бөртекләп, җиренә җиткереп эшләргә ярата ул. Ул

Алда легендаистларыбызны студентлар белән очрашу көтә. Аннан гашыклар көне. Ләкин аны мәхәббәт утында янучылар гына түгел, аның нәрсә икәнен белмәүче кызлар-егетләр дә көтә. Чөнки алар үзләренең дусларына открыткалар биреп, укытучыларына үзләренең мәхәббәтен белдерәчәкләр. Аннан егетләр һәм әтиләр көне. Озын сүзнең кыскасы, укырга да, күңелне ачырга да, дусларың белән аралашырга да вакытны гына тап.